Ur yebrin ara ɣer taddart alammi yerra akal i umruj iɣaz. Iɛedda useggas ɣef wakal-nni iɣaz, yemɣi-d d yisuɣanim. Yiwen wass, iɛedda-d s yigenni yiwen n umeksa, yekkes-d aɣanim-nni, yenǧer-it d tajewwaqt. Ur tt-ifuk s unǧer. Alammi i d-yewweḍ ɣer tejmaɛt n taddart, yufa-d din aṭas n yimdanen, nnan-as, Leɛnaya-k ay ameksa, jewqeɣ-id abrid s tejwaqt-agi-inek. Mebla leɛdez, ameksa iger tajewwaqt ɣer yimi-ines, yebda luɣna. Imdanen akken llan d agraw, ldin imeẓẓuɣen-nsen i wakken ad slen aẓawan, maca mačči d aẓawan i d-yetteffɣen si tejwaqt. D imeslayen yeqqaren sselṭan d aferḍas, sselṭan d aferḍas, sselṭan d aferḍas. Yal yiwen seg wansi i d-yekka, rewlen mi slan i lemɛayṛat am tigi. Isirdasen n ugellid mmɣen-d ɣef umeksa am umeddiw, mi ara d-gemma ɣef yifrax n tyaziḍt, wwin-t yid-sen ɣer teɣremt n ugellid, ulsen-d acu i slan. Agellid ibeddel wudem-is, yuɣal d awraɣ, yeqqim yettxemmim, Amek akka i teffeɣ lbaḍna-iw ɣer berra? Amek akka i teffeɣ ɣer yimdanen? Yekkes-as cwiṭ n zzɛaf, yenna-as i umeksa, Ay ameksa n wulli, d acu-t wagi? Ur tugadeḍ ara tamettant mi tettɛayareḍ agellid-ik akka? Amek iseɣ ameɣbun tikcem-it tiryegit, ur yeẓri acu ara d-yini. Wissen amek almi i d-ffɣen yimeslayen yecban wigi si tjewwaqt. Ay agellid ameqqran! Di leɛmer-iw ur k-id-ɛuyareɣ u lukan ad yili s tuffra, acku nekk ur ḥṣiɣ ara s tiferḍest-ik. Suḍeɣ di tjewwaqt akya, tenṭeq s yimeslayen akya weḥd-s. Agellid yugi ad yamen ayen yesla, yenna-as i umeksa, Anu-d kan jewweq-d i wakken ad sleɣ. Ameksa iku kra abrid amezwaru, maca ɣer taggara isuḍ di tjewwaqt-nni. Tikkelt-a daɣen, D imeslayen-nni i d-yeffɣen, agellid yeqqur, yeqqim irkem daɣen si zzeɛf, yuɣal yessers iman-is, yeṭṭef aqerruy-is gar yifassen-is, yettxemmim, Amek akka i d-teffeɣ lbaḍna-yiw? Win ur nesli ara tura ad isell? Anwa i yeẓran s tiferḍest-iw? Yuɣal am wakken d yiwen i s-d-yefkan abeqqa. Yemmekta-d taqsiṭ-nni i s-yeḍran d uqeddac-is. Siwlet i uqeddac, yenna-yasen-d isem-is. Syan iserdasen sawlen-as i uqeddac-nni. Yewweḍ-d uqeddac, yeẓran lbaḍna n ugellid. Yenna-yas, Ɛni kečč ur tezmireḍ ara ad teṭṭfeḍ iles-ik? Ala kečč i yeẓran lbaḍna-iw. Yerra-yas uqeddac, Aḥeqq Ṛebbi ay agellid, ur t-nniɣ i yiwen. Amek ihi, tajewwaqt-ihin n umeksa? Teqqaren-d imeslayen yecban wigi, Sselṭan d aferḍas. Aqeddac, anta tajwaqt? Yenṭeq umeksa, tagi, tajwaqt agi, tameddit agi i tt-iddan yenǧara s uɣanim i d-yekkan si teẓgi. Aqeddac, mi yeḥsa ansi i d-tekka tejwaqt-nni, yuɣal d awraɣ. Limmer tessebleɛ tmurt, atan ssebleɛ-it. Syen yeqqim cwiṭ, yenna-yas deg yiman-is, Ahat ma yella nniɣ-d akk ayen ẓriɣ, ad ay-issuref. Ay agellid ameqqran! Ass-nni i d k-ẓriɣ bla tacacit, walaɣ amek iga uqerruy-ik, qqimeɣ aseggas nekk ffreɣ lbaḍna-ik, ur tt-nniɣ i yiwen, maca, Mi yezri wakud qebreɣ, ḍaqeɣ. Bɣiɣ ad slen akk yimdanen, maca ugadeɣ ɣef yiman-iw. Yal ass, iles-iw itett-iyi. Ihi, yeggura-yi-d yiwen n ubrid. Uliɣ. Ɣer teẓgi, din ɣazeɣ yiwen n umruj. Qqimeɣ daxel-is, ɣef twecrarin-iw rriɣ-d nnefs. Suɣeɣ alammi rwiɣ, sselṭan d aferḍas, sselṭan d aferḍas. Akka i teḍra ay a yellit, ur kiseɣ, ur rniɣ. Ihi, agellid yeḥṣa amek d-tusa temsalt, yerna yeḥṣa d akken yeffer tiferḍest-is ɣef ugdud-is, maca yettwafḍeḥ-d s yimɣi n uɣanim. d umruj iɣaz uqeddac. Aɣanim-nni yerra tumeksa d tajewwaqt, tajewwaqt tenna i win ur nesli ad isel, agellid d aferḍas. Aqeddac yessuref-as ugellid, seg wass-nni tacacit iḍegger-itt, ma d tajewwaqt tessusem.

Mi d-yuli seg umruj-nni, iḥulfa i yiman-is fessus am tmeččimt n taduṭ. Dayen, yekkes aqbar i yiman-is, ur yebrin ara ɣer taddart alammi yerra akal i umruj iɣaz. Iɛedda useggas ɣef wakal-nni. Iɣaz, yemɣi-d d yisuɣan-im. Yiwen wass, iɛedda-d s igenni yiwen n umeksa, yekkes-d aɣanim-nni, yenǧer-it d tajewwaqt. Ur tt-ifukk s unǧer. Alammi i d-yewweḍ ɣer tejmaɛt n taddart, yufa-d din aṭas n yimdanen, nnan-as, Leɛnaya-k ay ameksa, jewweq-aɣ-id abrid s tejwaqt-agi-inek. Mebla leɛdez, ameksa iger tajewwaqt ɣer yimi-ines, yebda luɣna. Imdanen.